e, sonda ya vhuvhili kha ṅwaha e, ndi uri na musira hafhano nḓu dza kaswala kwa tambela luimbo bva kha m- munna wa vhane ndi munna wa vhane mphorigalo ndi mphorigalo o ḓa a tshi ri mbilu yanga fulufhela yehova anga vula ra ṱavhona mukala anga laṱi anga laṱi vhana vhawe fhedzi ai na musi hafha nḓu dza kasho e, na mporofita mm, ndi mporofita vho franklin vho franklin ubva kha tshivhidzo tshi no pfi christ the center mm, prophetic ministries e, vha khou ḓo ri kanzwa e, vha khou ḓo ri na ipfi ḽa mudzimu ḽine ḽa ri fhaṱa ḽa ri tori ri dzule ri kha nḓila yone wa mukala eh, ndi tshi khou vha ṱanganedza muporofita vho franklin eh, ndi tshi khou ri kha vha dzhie tshifhinga tshavho ndi khou livhuwa muhashi na vhathetshelesi vha lavenda fm uyo no khou amba ndi muporofita vho franklin u bva kha tshivhidzo tsha ḽa christ center prophetic ministries muhashi na vhathetshelesi mafhungo a ṋamusi kha ri a wane kha bugu ya yohane ndima ya vhuṱahe u thoma nefha kha wane i tshi vhalea i ri a tshi fhira a vhona muthu wa vho bebwa e bofu vhafunziwa vha vha muvhudzisa vha ri mufunzi uyu muthu a tshi bebwa e bofu ho tshinya nnyi kana ndi ene kana ndi vhabebi vhawe vesi number 3 Yesu a fhindula a ri, A si ene o tshinyaho, na vhabebi vhawe a vho ngo tshinya. Zwo ralo uri hu vhonale mushumo kana mishumo ya Mudzimu kha ene. Nṋe tshanga ndi u shuma mishumo ya u nthumaho. Zwino hu kha ḓi vha masiari. Vhusiku vhu ḓo ḓa muthu a si tsha ḓo kona u shuma. Muhashi na vhathetshelesi kha vha ri ndi thome ndi livhuwe. u vhalwa ha ipfi khotsi baba ipfi ḽavho khe ḽi ḽo bva yehova vha ḽi ṱaḓuluṱaḓulu kha ḽo ita tshanduko kha matshilo ashu murena ḽi tshi bva ipfi ḽa vhone ḽi bveli fhedzi khotsi ri livhuwa u ḓivha uri ipfi ḽa vhone ndi tshithu tshi tshilaho khotsi vha ḽi ṱaḓuluṱaḓulu kha vha yo amba na matshilo ashu nga kha ipfi ḽa vhone nga dzina ḽa yesu kristo amen muhasi na vhathetshelesi ndi khou ḓo amba mafhungo anga fhasi ha ṱhoho ya uri zwo tou ralo uri vhonale Tshanḓa tsha Yehova. Ri fula mudzimu wa fha kha bugu ya Yohane he ra vhala hone ri pfa uri Yesu Kristo o vha a khou tshimbila na vhafunziwa vhawe a swika fhethu he a ṱangana na munna wavho o bebiwa e bofu. Fula mudzimu ḽa sumbedzisa mafhungo uri vhafunziwa vha vha mu vhudzisa vha ri murena ho tshinya nnyi uri oyu munna a bebiwe e bofu. Fula mudzimu ḽa sumbedza musi murena vha khou fhindula vhafunziwa vhavho Vha ri, A hu na o tshinyaho. Zwo tou rali uri hu vhonale maanḓa a Mudzimu nga khae. Muthetshelesi wanga a ri, Ri khou tshila kha ḽino shango nga tshetsho tshifhinga tshine ra vha ri khou tshila khatsho, ra ṱangana na dzikhaedu, ra ṱangana na milingo, ra ṱangana na mathada, ra ṱangana na masamba. Vhaṅwe ri khou ḓa mishumo a ri wani, vhaṅwe ri khou ḓa uri ri ye zwikoloni a zwi konadzei, vhaṅwe ri khou ḓa vhana a zwi khou konadzea, vhaṅwe ri thoma miraga i sa fheli. Muthetshelesi wanga vha nga ḓivha vha khou ḓivhudzisa uri naa kha nṋe ho tshinya ho tshinya nnyi naa nṋe ndo tou tshinyani tshine zwithu zwanga ndi tshi zwi thoma zwi bveleli naa nṋe ndo tou tshinyanye ndi khou thoma bisinese i tsha khou tshimbila naa nṋe kha nṋe ho tou itea mini muthetshelesi nṋe ndi khou ḓivha vhudza uri a huna o tshinyaho kha vhutshilo havho na vhone a vho ngo tshinya zwo tou ralo uri hu vhonale maanḓa mudzimu nga kha vhone na vhone vha nga ḓivha vha khou ḓivhudzisa muthetshelesi uri naa kha nṋe ho tshinya nnyi Tshifhinga tshoṱhe ndi sokou dzulela u lwala. Ndi tshi ri ndi ya madokotelani a thi wani thandululo. Ndi tshi lingedza kha dzi kereke, ndi tshi lingedza dzi ṅangani a thi wani thandululo. Naa hu khou itea mini kha vhutshilo hanga? Muthetshelesi wanga a hu na o tshinyaho. Zwo tou ralo uri hu vhonale maanḓa a Mudzimu. Vha elelwe. Arali ra sa vhona u tambula, ra sa vha na maṱhupho, ri nga si kone u vhona tshanḓa tsha Mudzimu kha matshilo ashu. Ipfi ḽa Mudzimu kha bugu ya Vharoma 8 vesi 18, muapostola Paulo a tshi amba uri Vhahashu, ndi a ni kwengweledzaha, huno maṱhupho ane na khou ṱangana nao a tshifhinga tshino a nga si vhambedzwe na dakalo fulo ḽine ḽa khou ḓa. Muthetshelesi wanga, ndi khou ḓo vha vhudza uri mini? Ndi khou ḓo vha sumbedza mafhungo a uri musi ri khou ṱangana na nyimele, a hu na o ri khakhelaho, a hu na o tshinyaho, Na vhone a vho ngo tshinya, zwo tou ralo uri hu vhonale maanḓa a Mudzimu nga kha vhone, zwo tou ralo uri vha dzule tshiṋarini uri hu vhonale maanḓa a Mudzimu, zwo tou ralo uri vha sa khou wana mushumo hu vhonale maanḓa a Mudzimu, zwo tou ralo vha sa khou phasa tshikoloni uri hu vhonale maanḓa a Mudzimu, zwo tou ralo vha khou ṱoḓa ṅwana vha sa mu wani uri hu vhonale maanḓa a Mudzimu, zwo tou ralo vha khou pfa u nga a zwi tsha ḓo konadzea uri hu vhonale maanḓa a Mudzimu, zwo tou ralo musi tshiṅwe na tshiṅwe tsho vha tshi sa tshimbili uri hu vhonale maanḓa a Mudzimu, muthetshelesi wanga dzula musi muḽi sumbedza mushe a tshi vhidza mudzimu a ri he is jehova rafa zwine zwa khou amba uri ndi mudzimu a ri fholisaho malwadze ashu muthetshelesi a nga si ri fhodze malwadze arali ri songo thoma ra ṱangana na malwadze ndi khou ḓo vha vhudza uri mini uri vhone vha lwale Zwo tou ralo uri vha kone u vhona tshanḓa tsha Yehova kha nyimele yavho. Uri vhone vha vhone tshanḓa tsha Mudzimu, vha khou tea u thoma vha ṱangana na madandetande. Vha khou tea u thoma vha ṱangana na nyimele dzi konḓaho. Uri Yobo a kone u amba a ri, Ndi a ḓivha uri Mulamuleli wanga u a tshila. O thoma a fhira thovhoni dzi fhisaho. O thoma a fhira kha madandetande. Yehova vha vhonadza tshanḓa tshavho kha Yobo. Musi Yehova vha tshi vhonadza tshanḓa tshavho kha Yobo, yobo a kona u amba a ri ndi a ḓivha uri mulamuleli wanga u ya tshila muthetshelesi ndi khou ḓo vha vhudza uri mini ndi khou ḓo vha vhudza uri a huna o tshinyaho kha nyimele yavho a huna tsho khakheaho kha vhutshilo havho zwi khou tou itea ngo tou ralo uri vha kone u vhona maanḓa a mudzimu ipfi ḽa mudzimu ḽi ri ndi ya ni kongoledza pembelani musi ni tshi ṱangana na milingo ya ḽino shango Ngauri ni khou ḓo u vhona maanḓa a Mudzimu nga khayo. Muthetshelesi wanga, vha nga si vhone maanḓa a Mudzimu arali vha sa athu ṱangana na zwi konḓaho. Hoyu munna we ra vhala ngae hafha, o vha a sa ḓo kona u vhona uri Murena vha ya fhodza na mabofu arali o vha a songo bebiwa e bofu. Ipfi ḽa Mudzimu ḽa sumbedza uri Murena Yesu vha mu fhodza Murena Yesu vha bvisa nyimele ya vhathu vha ri a i konadzei, na kha vhone zwi ḓo ralo. Kha vha konḓelele mianga na u shumela Mudzimu, vha songo nyama khotsi anga na u shumela Mudzimu. Kha vha farelele zwezwo, vha futelele kha Murena. Ipfi ḽa Mudzimu ḽi sumbedza uri a hu na tshine Mudzimu vha si kone. Muthetshelesi zwo tou ralo uri hu vhonale tshanḓa tsha Yehova kha nyimele dzashu. Zwo tou ralo uri hu vhonale maanḓa a mudzimu kha matshilo ashu muthetshelesi ndi khombela uri vha bonye maṱo ndi vha itele thabelo vha hanefho hone vha vha hone khotsi vha ḽiṱaḓulu ipfi ḽavho ḽo bva kheḽi yehova ndi tama uri ḽi yo shandukisa nyimele dzashu nga dzina ḽa yesu kristo ri khou livhuwa u ḓivha uri yehova nyimele dzoṱhe na madandetande oṱhe ane ra ṱangana nao zwo tou ralo uri vhonale maanḓa a vhone hu vhonale tshanḓa tsha vhone